nan cungah lawmhnak tam tuk kan nei atu concert kan tuahmi hi 2016 zongah khan voikhatnak kan tuah i atu hi a voi hnihnak si hi kan tuah hnawh chan hi Hakha Cawng Thia lam cawhnak ca si hi kan lam cawhnak ca hin Hakha lei committee in batak tein toreltu akan torel piaktu lam a cotu amah pumpak in aa tel vemi Pu Zauk Zahan kha rak phan i keimah ka chim hlan ah amah nih tawite rak chim ta lai Pu Zauk kutbeng buin sawm ta usih Hika hmunhma ah a ra khomi Lautu miram zophei aiawh i nan pa zauk keimah nan sinah butul chimnak caan ṭha ka hmuh caah nan cungah kaa lawm tuk Bawipa nih thlachuah nan pe ko hna seh. Atu kan lampi Lautu miram zophei kan lam hi kum hleinga kan rau cangmi a si. Hi lampi hi cozah lampi tampi a um ko nain kan ram chungah tlangcung lawngte a kainak a si caah nihin hi kan fing le kan tlang hi ti hi ti ti ti a kalmi kha kanmah zophei le miram lautu nih ding tein Hakha in Jongthia kha kan pemter kho cang i atu a tangmi cu mengthum le a cheu a tang. Nanmah nih nan rak ṭuan ciami vialte kha meng hleihnih le cheu kan phan cang i atu meng thum le cheu a tangmi chungah Bawipa nih a kan dawt lai i hika hmunhma i chawl a ba thilri i khua a khangtu hika hmunhma i inn a hlan inn a hlan i inn inn chungah dornak a kan petu hika i Zophei ram lautu i committee kan nu kan pale vialte hna nan cungah lunglawmnak tampi kan ei Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh kan lam zong atu nan tuan hnu ahcun a dih cang lai Bawipa nih nan lam zong caan ṭha in pe hna selaw hi ka i a ra khomi vialte nih nan pa le kene kha tlamtling te i Hakha congthia kan zul khawhnak ding caah Bawipa nih lam kan hruai hram seh ti lunglawmnak bia ka dong ter. Kan pa Pu Zau cung ah lawmhnak tampi kan nei. Nihin a ra khomi u le nau hna, a can ning tein kan thok khawh lo ruangah khakha masabik ah rak kan ngaithiam u timi kha nawl kan in duh hna. A pahnihnak ah hi concert ah na thazang nan kan pek ruangah hin nanmah thawngin tlamtling tein kan tuah khawhmi si a ra khomi nan zapi cungah kan i lawmmi Bawipa nih thlusuai in pe ko hna seh. Cun a pathumnak ah hi concert lam a tlin nak hnga ding caah Kawlram lei in siseh, New Zealand lei in siseh, hi ka hlasa pawl siseh, ki thatumtu siseh, cun uh, anongsa kan tuanpiaktu le Re a kan theihpiaktu IGWAF le ZBC mino nan zapi cungah lawmhnak tampi kan nei. An zapi caah lawmhnak caah kan kut beng piak ta hna usih. Hi kan lam hi kanmah nih kan thokmi si lo. Kan pale nih an rak thokmi si, kan pu le nih an rak thokmi si. i atu hi kanmah nih khakha an anmah an tuah ciami kha kan pehzulhmi sasawh a si cucaah cun hi lam hi tlamtling tein kan dih si ahcun a thi ciami kan pu kan pa hna lautu mara zophei 90% cu an thi cang 10% hrawnghrang hi an nung rih mi an si a thi ciami an thlarau vialte zong an i lawm dih lai hi lam kan lim ahcun atu tlawmpal te an nung rihmi zong hi hi lam kan lim ahcun an i lawm tuk lai kan pu kan pa hna an thlarau ah lawmh ahcun hi fanau vialte thluachuah tampi nan hmu lai ti kha fiang tein ka chim khawh cun a pahnih nak ah Hi lam kan hmuh tikah hin a hmanthlak in kan hmuh tikah siseh, video in kan hmuh tikah siseh, khi lam khi kan hmuh fate kan pu kan pale nih kan ram an rak dawtnak le kan vawlei an rak dawtnak kha thei zungzal u sih law kanmah zong nih daw zungzal u sih timi kha hika hin sawm kan duh hna. Atu caan hi nuamhnak caan si. Nan zapi ten nuam tein can nan hman khawh nakhnga ding caah nan lung vialte kha i hlau di cang u. Nan zapi cungah Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Kan zophei ram zong Bawipa nih thluachuahnak pe hram ko seh. Alawm. Lawmhnak bia kan chimpiaktu hna cungah lawmhnak tampi kan ngei. Nungak pawl, tlangval pawl, caan ṭha timi hi voi hnih hmuh khawh ṭhan a si ti lo caah Kan hlasak thiam pawl ram dangdang in cahmi pawl hna hi kuttlaihnak ah ṭha bikmi cu pangpar si cucaah cun pangpar peknak in thazaang rak pe cio hna u sih. Atu caan cu kan special singer hna sinin lam cawhnak hla group song hla kan vun ngai hna lai. Kutbengnak in thazaang van pe hna u sih.